السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سن اسیں اج دے آخری فرمائشی پروگرام دا آغاز کریں ہیں سن سو پہلی فرمائش اسیں زکی سلطان سمی صاحب دی نظر ڈوڑائے شاکر شجابادی صاحب دا سیونی فرمیندن کہ توں ساݙا بݨ نہ بݨ دلبر ہے ڳالھ صفا اساں تیݙے ہیں ݙے جام وصال دے بھر ساکوں یا زہر پلا اساں تیݙے ہیں ساݙے ݙوہیں ہتھ ہن اکھیاں تے جیں قسم چوا اساں تیݙے ہیں رکھ آپ غلامی وچ شاکر یا ویچ وٹا

تاں بھائیوالی دی ونڈ نہ کر میکوں بے شک شاکر کنڈ کر ونج دل کعبہ ہے ہکو کنڈ نہ کر۔ اگلی فرمائش اسی محمد سیف اللہ بلوچ صاحب بن حمزے والی جتوئی کنے ڈوڑھا اسی سنسو کہ بہوں سکھ ہے تیکوں ملن کیتے۔ آ مل ونج یار ارواروں۔ اگے تار دریا پیا وہندا ہے نمی آ سگدا میں پاروں۔ چلو میڈی تاں مجبوری ہے چن توں تاں آ ونج باہروں۔ تیڈی تانگھ فیاض کوں گھن آئی ہے ہن آ ونج کوٹلے شاہروں۔ اگلی فرمائش اسیں عبدالحمید ٹھیکیدار صاحب ہن علی پور کنے۔ چھاکر صاحب دا ݙوہڑا تہاݙی خدمت اچ فرمیندن کہ کوئی کامل پیر فقیر ݙسو جیڑھا دل دے نال دعا ݙیوے مایوس ہاں میں ٻہوں عرصے توں میݙے روندے نین ہسا ݙیوے کھاوے رحم چا میݙی حالت تے میݙی دید دی سڄݨ دوا ݙیوے۔ نہ گھر منگداں نہ زر منگداں بس شاکر یار منا ڈیوے۔ اگلی فرمائش اسی فرحان علی ڈنگ صاحب ہیں سن سو سی ڈوڑا تاری خدمت اچ کے ڈکھ ڈتے نی تیری مرضی سائیں جڈاں رحم کیتو ڈکھ ٹل ویسن۔ ݙکھ عارضی عین ݙو ݙینھ کیتے جݙاں سید ولی اے ول ویسن اساں اڄڑے ول آباد تھیسوں تھی مشکل سارے حل ویسن جݙاں واجد کوں ڳل نال لیسیں ݙکھ ڳلدے ڳلدے ڳل ویسن۔ اڳلی فرمائش اسیں فیاض حسین میروی صاحب ہک لکھاری بھرا ہن ساݙے انہیں دا ݙوہڑا تہاݙی خدمت اچ۔ سن سو فرمیندن کہ تیکوں کیا پرواہ ہے سجنے دی توں سجن بنا پتہ لگ ویسی کیویں اوکھے وقت نبھیندے ہیں توں بھی وقت نبھا پتہ لگ ویسی کیویں عروج توں وقت زوال آندے توں زوال چا پتہ لگ ویسی توں فیاض خوش پیا وسدا ہیں غم نال نبھا پتہ لگ ویسی۔ ایندے بعد ساڈے کچھ بھرائن سے محمد وسیم ڈنگ صاحب گگڑے والی توں تے انہاں نال محمد شہزاد جعفر صاحب بن خان بیلے توں شاکر صاحب دا ڈوہڑہ تہاڈی خدمت وچ سنسو کہ فرمیندن۔ ہاسے نازک خوشبو پھلاں دی لگی نظر ہوا تھی گئے ہاں۔ ایویں لوکاں چا بھڑکایا ہے۔ ݙوہیں یار خفا تھی ڳئے ہن نئیں دل آہدا ہݨ ملݨ کیتے مونہہ زور ولا تھی ڳئے ہن وت شاکر کھیݙ مقدراں دی فی الحال جدا تھی ڳئے ہن بہوں شکریہ سونا سی کمال مہربانی اج دے فرمائشی پروگرام دا اختتام کرنے ہیں ساکو دعائیں اچ یاد رکھے سو اللہ پاک تو آکوں سارے وسیب کوں اپنے حفظ و امان اچ رکھے رب سونے دے حوالے سے